It-tagħlim u l-kreattività jimxu id f'id, speċjalment jekk l-għalliema jkunu jridu jingaġġaw lill-istudenti tagħhom. It-tim tagħna żar l-Iskola Medja ta' Bormla sabiex jara x'attivitajiet ekstrakurrikulari jsiru bil-għan li l-istudenti jiksbu għarfien aħjar ta' lsien pajjiżhom.
Fl-iskola tagħna nemmnu ħafna fl-attivitajiet ekstrakurrikulari. Fil-fatt ikun hawn diversi attivitajiet għaddejjin u tlieta minnhom huma relatati għat-tisħiħ tal-lingwa Maltija. Dawn it-tliet attivitajiet huma r-rokna tal-qari, għandna l-ispellitona u jkollna wkoll il-kompetizzjoni tal-ġimgħa. Inħossu li huma importanti għax jgħinu lill-istudenti jitgħallmu f'ambjent informali. Eh, apparti minn hekk jiltaqgħu ma' studenti oħra li għandhom l-istess interessi bħalhom.
Waqt l-isperi tagħna nkunu f'timijiet, ħalli nkunu nistgħu niddiskutu ċerti regoli tal-ortografija flimkien u nitalmu minn xulxin. Apparti minn hekk meta taħdem f'tim tagħmel aktar kuraġġ għax jekk ikun hemm xi affarijiet li tħossok dgħajjef fihom jistgħu jgħinuk sħabek u b'hekk nitgħallmu xorta mingħajr ma naqtgħu għadna. Jien nitgħallem ħafna affarijiet ġodda bl-ispelli togħna u nitgħallem ħafna punti importanti fl-ortografija bil-Malti. Ġieli nista' nużhom anke kemm fil-komponimenti u anke ġieli jekk jistaqsuni xi mistoqsija nkun naf kif inwiġibha.
Kull ġimgħa l-għalliema tal-Malti jwaħħlu mistoqsija relatata mal-lingwa tagħna u aħna l-istudenti jkollna ġimgħa ċans sabiex infittxu t-tweġiba meħtieġa. Tista' tkun mistoqsija fuq l-ortografija, jew fuq xi espressjonijiet, jew fuq id-djom iqwiel, il-ħaġa moħġaġa li jħobbuha ħafna l-istudenti. Jekk l-istudenti jixtiequ jipparteċipaw, kum rridu jagħmlu huma jikbu simhom kull jomhom u klassi u jippostaw ġi kaxxa postali li qiegħda eżattament taħt il-mistoqsija. L-istudenti jkollhom ġimgħa ċans sabiex eh, ikunu jistgħu jwieġbu daw il-mistoqsijiet. Ġieli jkunu jafuhom, ġieli jmorru jfittxu, jistaqsu. Eh, aħna dak huwa l-interess tagħna li l-istudenti nġeluhom ifittxu jistaqsu. Il-ġimgħa ta' wara, l-għalliema tal-Malti jitella wisem minn fost toġibiet it-tajbin u r-rebbieħ jingħata ktieb bħala premju. Mill-kompetizzjoni tal-ġimgħa nitgħallem kif nagħmel riċerka u nitgħallem ukoll idjomi u l-ġodda kif ukoll punti tal-ortografija.
L-iskola tagħna inħossu l-bżonn ħafna li nippromovu kemm jista' jkun il-qari. Nemmnu ħafna fil-qari u allura naħolqu diversi attivitajiet fejn inħajru lill-istudenti jaqraw iżjed. Fil-fatt, f'kull klassi tal-Malti għandna l-libreriji tal-klassijiet u lit-tfal anke matul il-lezzjonijiet inħajruhom jisselfu l-kotba mil-libreriji tal-klassijiet ħalli jkollhom dejjem ktieb magħhom x'jaqraw. Rokna tal-Qari huwa post vera interessanti fejn jekk meta jkollok ċans u tkun trid tista' titla' meta trid inti hemmhekk u taqra xi ktieb għax huwa post ferm għall-kwiet. Matul is-sena nistiednu diversi awturi sabiex jiġu l-iskola u jkellmu lill-istudenti fuq il-kotba tagħhom u normalment dawn l-attivitajiet ikunu ferm popolari mal-istudenti għax jieħdu gost jiltaqgħu mal-awturi infushom, eh, ikellmuhom fuq il-kotba tagħhom, x'ispirhom biex jiktbu l-kotba, minn fejn ġabu l-ideat u l-istudenti jipparteċipaw jistaqsu ħafna mistoqsijiet għax jaraw lill-awturi hemmhekk quddiemhom. Illum magħna kellna l-unur li niltaqgħu ma' Simone Spiteri. Minn mindu kienet żgħira Simone kienet tħobb tikteb ir-reċti u meta kibret din il-passjoni kibret magħha. Ftit ta' żmien ilu kitbet xi kotba relatati mal-istorja u wara ftit għamlet il-kuraġġ u ħarġet l-ewwel żewġ kotba bl-istejjer tagħha. Illum kellna l-opportunità li nitkellmu iktar fid-dettall fuq dawn iż-żewġ kotba li ġew ippubblikati mill-ewwel. Min xtara dawn iż-żewġ kotba kellu l-opportunità sabiex ikollu l-firma tagħha fuq dawn iż-żewġ kotba ferm interessanti.
Dawn l-attivitajiet qed jgħinu lill-istudenti ifittxu iktar fuq il-lingwa Maltija, jistaqsu fejn ma jkunux jafu, qed nippruvaw noħolqulhom ambjent fejn jitgħallmu affarijiet ġodda relatati mal-lingwa tagħna. Inħoss li l-lingwa tatina identità. U jekk m'aħniex se nibżgħu għaliha u nrawmuha fl-istudenti tagħna, ħa nitilfu parti kbira mill-identità tagħna.
il-sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti